Fferm Tŷ Mawr ym Mhontllyfni ger Caernarfon ydy lleoliad cyntaf Diwrnod Agored diweddara Cyswllt Ffermio. Bwriad y dydd ydy edrych ar berfformiad buchod a'r ffordd maen nhw'n cael eu cadw dan do. Deio Hughes a'r teulu sydd yn ffermio yma, ac un agwedd o'r busnes yw magu 200 o wartheg Aberdeen Angus. Mae hi'n fferm organig, a'r holl gig eidion yn cael ei werthu dan gytundeb i Fferm Rhug yng Nghorwen. Yma mae hwn, digwyddiad fel hyn yn rhan o raglen trosglwyddo gwybodaeth Cyswllt Ffermio sy'n cael ei redeg yn ledled yr hyd Cymru wrth gwrs. Da ni'n canolbwyntio ar dair system wahanol i afu heddiw mewn gwirionedd. E, mae gennym ni system uh, slat yma yma yn y buarth lle. Wedyn da ni'n mynd i olwg um, tir lle mae deio yn gaeafu buchod allan dros y gaeau. Wedyn fydden ni'n mynd ymlaen wedyn i fferm Glyn Llifon i gael golwg ar yr yy shed gron sydd yn fanno 'lly, sy'n system weddol gymharol newydd 'lly.
Mae deuo o'r teulu wedi bod yn byw yn Nhŷ Mawr ers saith mlynedd. Mae'r fferm yn rhan o stad Glyn Llifon sydd yn eiddo i Arglwydd Newborough. Maen nhw'n ffermio dan gytundeb neu contract farming. Dan ni ffarmio deuddag cant a hanner o aceri yma, uh, yn cadw 300 ar ddeg o, o foca miwl a rhywfaint o'n nhw'n biwlas hefyd lle, ac uh, 200 o fuchod magu.
Sut yn union mae'r contract farming yn gweithio? Um, be mae contract farming yn olygu i radda di rhyw fath o share farming lle, um, da ni, mae yna ma, na, ma na broffit split ar ddiwedd y flwyddyn lle, uh, dwi'n cael 70 y cant, mae Lord Newbron yn cael 30 y cant, ond hefyd lle da ni'n cymryd uh, ffi misol allan o'r ffarm. Da ni'n gwerthu'r gwerthaig pan maen nhw'n rhywbeth rhwng um, well, 8 a 12 mis oed drosodd i fferm rhig uh, ar um, per kilo lli. Um, a hefyd uh, mae tua 70 y cant o'r wyn yn mynd drosodd i, i fferm rhig um, Erbyn maen nhw'n gadael ni, dan ni'n chwilio am o gwmpas y 300 a hanner kilo yma. Dwi reit hapus os fedra i gyrraedd y pwysau hwnnw 'lly. Felly maen nhw yn ennill rhyw kilo'r dydd ar gyfer taledd? Ia. Ia, ond maen nhw wedi gwneud hynny'n rhad iawn i ni, dach chi'n gwybod. Maen nhw wedi gwneud hynny jyst iawn ar wellglas 'lly. Da ni ddim yn dwys fwydio yn drwm o gwbl 'lly. Dwi'n meddwl na rhyw bedair tunnell wnaethon ni iwsio. uh, yn y fuchas llynedd i gyd luniau'r giad weithiau yma lle. Mae'n debyg mae un o gryfderau Angus ydy bod ti'n hawdd i magu, bod ti'n lloia'n hawdd hefyd. Yndi, mae fuwch hawdd i chadw. Um, mae lloia'r hwydd, um, pam, pam da ni'n anhantarth yn lloia yma, da ni mond yn mynd o'i chwmpas nhw uh, unwaith y dydd. Os da ni, os oes a fuwch yn lloia neu beidio, lle, um, A mae'n colledion lloeon ni'n eithriadol o isel, sa chi'n chi yn coelio. Da ni'n wedi cael seserian es saith mlynedd yma. Um, Sgan i'm coe fet, dynnu llo yma es dwy flynedd, so uh, ydych chi'n am a hynny'n uh, siarad drosto'i hun i, i radda chi. A'r cam nesa i chi ma'n tŷ mawr? Sut dach chi'n mynd i ddatblygu yn y dyfodol? Ma'r sied slatia yn amlwg di gweithio. Yndi, yndi, ma' honna di bod yn yy fuddsoddiad, yy eitha buddsoddiad dach chi'n bod ond yy mae mae'n gweithio i ni. Yym mae codi proffid y ffarm ta 3,000 bob blwyddyn i ddeud y gwir. Ail leoliad y dydd yw safle Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor, sydd dafliad carreg o tŷ mawr. Yma mae'r ffermwyr yn cael cyfle i weld y tŷ crwn, sied newydd sbon sydd yn hwyluso'r gwaith o fagu, trin a thrafod gwartheg. Mae'r um, coleg yn cynyddu'r fuches laeth, wedyn um, angen mwy o le i stoc, wedyn sied wartheg ydy hi. Digwydd bod yn sied grwn, rhywbeth eitha gwahanol, ac um, mae'n edrych chan acar o goed yn Glynllifon yma, a dyn ni'n defnyddio sglodion coed i wresogi'r adeiladau dysgu. A wedyn wrth gwrs, da ni'n defnyddio y gweddill um, ar gyfer gyafur gwartheg yma yn y shed gron yma dros y gua. Pam penderfynu mynd am y math yma o shed? Dwi'n meddwl na'r nodweddion, nodweddion iechyd mwy na dim byd um, yn gyntaf. Um, dych mod, mae'r awyriant yn wych, mae, mae, ne, um, mae o'n gweithio fatha sifne, lle mae'r um, yr aer cynnes yn codi oddi ar y gwartheg a llaeth ac yn gweithio ffordd allan. Mae'n sied iach iawn. Um, a'r ffaith bod ni'n gallu defnyddio sglodion coed yn ni, ac hefyd mae yna system trin a thrafod gwartheg ardderchog yn efo, gan gofio bod ni'n gweithio efo myfyrwyr lle. A'r anfanteision, oes na rai? Um, mae glaw weithiau yn taro fewn iddi, chymod, os ydych chi'n cael dipyn o wynt a glaw, fel da ni wedi cael gia yma. Mae'n anodd meddwl am anfanteision pendant, llun de? Ch'mod, yn sicr mae'r gwartheg wedi gwneud yn dda yn y shed dros y gaeau ac yn weld yn fodlon iawn. Mae wedi bod yn bleser cael gweithio arni, ddweud gwir. Un o brif siaradwyr y Diwrnod Agored ydy Dewi Hughes, Swyddog Datblygu'r Diwydiant gyda Hybu Cig Cymru. Oedden ni heddiw'n canolbwyntio ar wella perfformiad fuches yym fuches sugno felly. A wedyn yn gyntaf oll odden ni'n fferm Deo Hughes yn Tŷ Mawr yn sbio ar yym i fuches yym Aberdeen Angus o fanna yn canolbwyntio ar y ffrwythlondeb i fuched o i fuches o a trio sicrhau bod yym bod o'n cael o leia un llo bob blwyddyn felly. Wedyn wrth wneud 'na 'dyn ni isio canolbwyntio ni isio bod yr yr teirw mae'n ei ddefnyddio yn ffrwythlondeb ag ma' o brofion cyson ddeu gwir dros y wlad i gyd Mae un o bob pump o deirw yn anflwyddon neu'n hollol ddi-ffrwythlon. Felly mae'n bwysig iawn profi'r teirw yna. Hefyd, dyn ni bod yn canolbwyntio ar yr ochr iechyd, sef profi am BVD ac efallai lepto a ionis felly. Wedyn, y peth pwysica i gwir efo BVD ydy profi amdano fo, um, ac os oes PI yn y fuches, mae'n hanfodol o bwysig i waredu o'r anifail yna. Wrth gwrs, mae'n bosib bwysig iawn hefyd i facsinatio am y clefyd. Oes 'na ffyrdd eraill o wella effeithlonrwydd buches? Costau cynhyrchu wrth gwrs yn sylfaen hynod o bwysig o wrthgysidro pa mor proffediol yw y fuches ac yn sicrhau bod y costau cynhyrchu mor isel â phosib. Efallai bod o'n bwynt i gysidro'n y dyfodol i fod yn hunan gynaladwy felly. A mae hynna 'di bod yn bwnc dan ni 'di bod yn yy yn drafod yma heddiw. Yy ma' Dei o'n sicr yn cre- yn yym yn gneud yn yy tyfu yym pys ag ati a haid ei hun er mwyn sicrhau bod o'n ddim yn prynu dim bwyd sych i fiewn felly. Mae 'na ragor o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan Gyswllt Ffermio. Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi fynd ar ein gwefan ni neu gysylltu ar y ffôn.